Brian meta kien iżgħar mistagħġbin kemm kien pitma bl-ikel, però apparent darba ġagħluh jiekol laħam is-serp. Però x'kienet ir-reazzjoni ta' Brian ladarba sar jaf li kien għadu kemm jiekol serp? Nisimgħu d-dettalji kollha minn hawn ftit ieħor għax ħa niltaqgħu ma' Brian minn hawn ftit ieħor. Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum it-tmienja ta' Novembru, bħal-lum xahar inkunu qegħdin ingawdu festa pubblika għax ikun it-tmienja ta' Diċembru. Ma nafx jekk irrealizzajtux jew le, però t-tmienja ta' Diċembru ġejja l-Ħamis. Jiġifieri jekk għadkom ma bbukkjajtux id-disa' ta' Diċembru leave, aqbdu ibbukkjawha għada ħalli tgawdu long weekend t'erbat ijiem f'Diċembru viċin il-festi tal-Milied, jinżel tajjeb ħafna. Il-mistieden tiegħi llejla f'żgħożitu mhux l-ewwel darba li kont tarah fid-dance floor tal-Polytechnic jew inkella tar-Raffles. Karozza ħamra qatt ma jixtriha u meta kien żgħir mistagħġbin kemm kien pitma fuq l-ikel. Nilqa' miegħi lill-attur Brian Farrugia. Kif int, Brian? Summer of '69. Issa ngħidu għalfejn id-doqqiet. Mhux għal Bryan Adams. Le, le. Assolutament. Grazzi talli aċċettajt l-istedina, Brian, kif int? Grazzi lilek. Kif int? Mhux ħażin. All right. U mela għandna. Biżi għaddej jien bilqgħa xogħol imma. Mela qegħdin hawnhekk tajjeb, le? Tajjeb, tajjeb. Għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Mela le. Isem u kunjom? Brian Farrugia. Brian Farrugia. Data ta' twelid? Mela, 17 ta' Ġunju. 1969. 1969, u għalhekk daqqejn ilu summer of 69, u fejn inti mwieled, Braj? Ħattart. Ħattart, residenti? Santa Luċija. Santa Luċija. Professjoni?

U inti l-kbir jew iż-żgħir? Jiena l-kbir, jiena l-kbir. U min kien il-captain trouble meta kontu żgħar? Ehm, ifhimni waħda, ħijek kien ħarir iktar minni, biss għax jisni jiena dejjem kont li rrid nieħu ħsiebu, allura kont daqsxejn iktar responsabbli. Imma mhux daqshekk ta' trouble. Għandna ritratt tiegħek. Aha. U nixtieq nkun naf kemm kellek żmien. Sewwa. Ritratt black and white qiegħed, eh? Ħa narawh naqra. Mhux hekk. Kont qed tagħmel il-praċetta u hekk ara b'ragħaj qudiemek, ara tista' tara qudiemek jekk trid. Le, hemmhekk mhux praċetta, hemmhekk kont page boy taz-zija tiegħi, hemmhekk minn għalija huwa l-każin ta' Bormla. Ta' St. George's. Ġo-każin tal-banda ta' Bormla. Eħe, it-taraġ veru hekk qiegħed. Kelli xi four, five years, ġifieri hemmhekk. U jiena qabel bdejna, bdejna, bdejt nikkummenta li d-daħqa ta' Brian għadha l-istess, jiġifieri ara kemm għadda ż-żmien minn dak ir-ritratt però d-daħqa ta' Brian għadha l-istess. Brian, veru li kont pitma fuq l-ikel meta kont żgħir? Ejja, jiena żgħir, qisek minn, minn, ħa ngħid hekk, minn żgħir sa teenager, kont ma jogħġobni xejn. Minn dak it-tip li jekk ma jkunx l-ikel partikolari ma tiklux? Le, dak it-tip li spaghetti bil, bolognese inneħħilu l-laħam. Biex tieħdu bit-ta' dan biss. Dak it-tip. U l-ikbar avventura li kellek meta kont tfal? L-ikbar avventura kienet mort holiday ma tal-iskola l-Awstrija. Oh, jisni stħajt minn sħabi ġabulna dal-laħam hekk, qisu laħam tond. Kien hemm wieħed minnhom naqra ħamrani u kien hemm wieħed qal pitrava, ta. Kienet pitrava. Mhux indoqtet, le, di laħam mhux pitrava speċi, biss kienet tajba, hekk, laħam vera tajba. U jisni bqajt bil-kurżità, mbagħad skoprejt wara li kien serb. Għalkemm Don Klaus li għax reazzjoni tiegħek, hekk x'għamilt? Le, jiena mbagħad għalkemm Pitma, L-ewwel ħaġa kont naf li s-serp jittiekel. Dik ġifieri waħda. Imma għalkemm pitma mbagħad la għoġobni qed mela hija, dan qiegħed issa fil-lista tal-ikel tiegħi. Ħalliha li mhux ikel li tieklu, ħa ngħid hekk, ta' spiss. Bry, Qaluli, ma nafx hekk hux veru jew le, li f'żgħożitek mhux l-ewwel darba kienu jarawk fid-dance floor, il-Polytechnic jew r-Raffles, veru? Ejw, ejw, hemmhekk kont nintefa' jien. Delettant? Ifhimni, jiena fejn jidħol, fejn jidħol, kif taqbad tgħid? Żfin fejn jidħol f'dawn l-affarijiet ta' ħruġ u hekk, speċjalment u kont iżgħar. L-enerġija kienet ara mhux ħażin. Hemmhekk kont Captain Trouble ħa ngħid hekk. Konna nagħmlu dance floor. U karozza ħamra ma tixtrihiex? Le, kelli diversi karozzi, kelli diversi karozzi, biss karozza ħamra nipprova nevitha. Mhux, hawn karozzi li ħomor huma sbieħ. ħa ngħidu hekk ħalli ma nsemmix ditti, biss naħseb eħe jkolli l-għażla mara nżilhiex ħamra. Brian, il-karriera tiegħek ta' attur bdiet relattivament meta kont adult diġà. Iva, iva, meta kont żgħir qisu ma kellniex dik il-faċilità u anke tiskanta l-pajjiż fejn tkun tgħix, pereżempju Santa Luċija ma hemmx dik il-kultura ta' teatru bħal meta tkun tgħix pereżempju l-Belt jew f'int pajjiż dal-pajjiżi. Biss li skola kont nagħmel teatru u l-imma l-iktar li kont nuħu pjaċir. Inħobb ħafna xogħol manwali, allura kont nuħu pjaċir eżempju nagħmel il-props, nibni s-settijiet, kienu jqabbduni bħala production manager, scheduling, iktar wara l-kamera. Fil-fatt l-ewwel serje ta' Simpatiċi kont minn wara l-kwinti lanqas kont bil-karattru tal-Ispettur. Iva, mela, mela, mela, dak kont bdejt, dak kont bdejt mal-kumpanija ta' dak iż-żmien kont bdejt f'ipokriti fuq nagħmlu s-settijiet u hekk. Mbagħad f'impatiċi bdejt bħala prop master u script supervisor, dak ix-xogħol ta' wara l-kamera. Mbagħad inqalgħat niftakar Herman dak iż-żmien kien qal lill-script writer dak iż-żmien, Lino Grech, Alla jtih il-glorja tal-ġenna, Allo dar ħa jkun magħna backstage allura ntuh party bħala ġirien jew xi ħaġa. Lino ddeċieda li speċi qal iwa, ħa nagħmlu ħulieni u ntih karattru ta' pulizija, ħabba l-istatura tiegħu u hekk. U ġie jgħidli. Għedtlu all right jiena, qalli one off speċi. U kitibli dan l-iskript hawn, episodju wieħed, għedtlu x'karattru ħa nagħmel? Qalli f'idejk, qalli rridek serju, ma mhux toqgħod tidħaq. Però meta ħloqtu l-karattru ta' Leonard, immaġinajt li llum snin wara ħa jibqa' daqshekk maħbub min-nies, ħa jagħmel daqshekk suċċess? Le, ma bsartx għax kien ħa ngħidlek parti sekondarja u l-karattru jiena qisni għamiltu peress li hu kien simpatiċi u l-karattri kienu kollha simpatiċi, ħa ngħid hekk. Jien għamiltu antipatku. Iddeċidejt li tmur kontra. Kontra tal-isem. U ħadem imma. In-nies għalkemm kienu jgħidu reġa' ġieda ma kienu jistennew. Kont tistennieh, għax idejqek imma fl-istess ħin jiġi. Qisu l-popolarità tiegħu telet, allura beda anke l-iscript writer peress kienu jinkitbu qisu f'dak iż-żminijiet stess, konna nkunu erba' ħames episodji biss bil-quddiem, beda jikteb fuq il-karattru. U llum il-ġurnata ħin kollu taf int. Kulħadd isejjaħlek Leonard. Il-korp, Leonard, jiġri xi ħaġa, fimt, ġifieri l-ground Tiela' hemm u sejrin, kollha ġifieri l-istess kliem. Biex taxxaq jiena tfajt botta kont minn drosa telfa u ġiet popolari dil-fraż tgħidx kemm. Insomma, allura baqa' jissemma' Dalenart. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Braj, fi żmien il-mili dejjem narawk f'pantomina differenti ħafna karattri li wassalt. Inna impossibbli li tot kemm darba kemm darba kont fuq il-park le fil-pantomina. Le, bħala pantomimi naħseb jiena Għandi rekord kważi għax da ħa jkun, dis-sena ħa tkun it-tlettax-il darba. Kemm tibdew tippreparaw minn qabel b'Raja Pantomime? Le, qabel, qabel ħafna. Per eżempju, ħa ngħidlek, jiena apparti karattru fil-pantomima, qisni għad ħa ngħidlek fil, fit-team tal-producer, fimt, fejn nidħlu, fejn nidħlu bħala storja, bħala biex nikkastjaw. Allura nibdew kważi kważi minn Marzu-April. Jiġifieri kif litteralment jgħaddi l-Milied terġa' tibda mill-ewwel. Tispiċċa kważi kważi nibdew naħsbu se tkun it-tema, ħa nibdew minn hemm l-ewwel u mbagħad naraw il-karattri se nagħmluhom, fhimtha, u nibdew nibbildjaw l-istorja għax imbagħad l-istorja trid tibbildja qisek f'erba' ħames xhur bl-affarijiet li jkunu qed jiġru attwali. Li jkunu qed jiġru. Brian, però taqbel miegħi li fuq livell personali s-sena 2008 kienu l-iktar wirjiet ibsin għalik? 2008 dażgur hija, 2008 kienet sena. Bdiet minn Frar wara ġifieri jiena l-ewwel pentow tiegħi kienet 2007. F'2008 fi Frar kelli l-accident, kelli accident bil-mutur. Ġifieri dak kien sena li l-accident kien kien daqsxejn ġifieri gravi ħa ngħid hekk, għamilt kważi xahrejn l-isptar u ġifieri taf inti, tkun waqaft minn kollox. U mbagħad insomma l-producer kien jimbuttani kien jgħidli ejja sa ġejha l-Pento u da u bdejna naħdmu fuq il-Pento ta' 2008. Ehm, niftakar kienet The Three Musketeers, it-tliet muskettieri, u jiena kelli parti ta' Shrek. U eh, insomma, konna għaddejjin. U mbagħad eh, dik il-Pento partikolari ehm, li niftakar li darba minnhom Kienet ġie ġurnata li kienu ħa jiġu l-familja tiegħi jarawni, il-ġenituri insomma u ġieli ġie kuġini taf inti tzijiet u hekk. U on that day, ġifieri kien il-Ħadd filgħodu, niftakar qomt u ommi rajtha hekk qisha mbikkma, qed ċċara għajn, mort fuq ommi qaltli għax mietet in-nanna. U kienet l-nanna kienet tiġi tarana wkoll dak iż-żmien u hekk. Allura immaġina. Bil-fos kellha tkun hemm. Ta' żgur, timmaġina inti on stage, fimt, l-istess ġurnata li li ħanetek mitet in-nanna, so tibqa' għaddej, so xejn mhu xejn. Tibqa' għaddej, titħaq minn barra u tikpi minn ġewwa. Kienet hija, kienet. Iktar u iktar għax taf li suppost qiegħda bil-qedem. Mhux daqshekk faċli. Esperjenza li tgħaddi Brian, ħa nieħdok fuq esperjenza kompletament differenti, esperjenza sabiħa ħafna. Kont qiegħed l-Ingilterra, suppost kellek tara spettaklu ta' Shakespeare u spiċċajt fuq il-palk. X'ġara eżatt? Dik storja vera interessanti. Dak morna Shakespeare Globe, propjament Shakespeare Globe mort biex nara teatru u skoprejt li l-għada kien hemm play, A Midsummer Dream. Eh, Midsummer, eh, eh, it's a Midsummer Dream, xi ħaġa kisema. Midsummer Night's Dream. Eżatt. U insomma mort nara ma' ħabiba tiegħi u teatru hemmhekk barra fimkien nizra għaxita allura berrin. Bħalissa teatru għal Da film jagħtu ħabiba tiegħi meta konna din hemm. U waqt li qegħdin hemmhekk jiena bdejt nitkellem mal-ħabiba tiegħi bil-Malti fuq l-istorja li ħanaraw. Biss bdejt insemmi l-karattri bil-isem propja u għaddit waħda li taħdem hemmhekk U qaltli, X'lingwa qed titkellem? Għedtilha, Bil-Malti, u qaltli, Dilettant ta' Shakespeare? Għedtilha, Fimni, għedtilha, Teatru, taf x'inhu da? U di ħabibta qaltli, Għax da attur, ta? Għedtilha, Speċi. U telqet di. Ftit wara ġiet, qaltli, Ħares, qaltli, hemm parti partikolari. Titla' tagħmilha magħna? Ta, nitla' nagħmilha magħkom jien. Qaltli, Żomm l-iskript f'idejk. Qaltli, Ħa tkun aċċettata se titla' qalb in-nies. Għadtilha, dik qalt li għamilha, għadtilha all right jien. U niftakar kienet l-ewwel fl-ewwel parti kull ma kien hemm xi erba' lines. Allura studjajthom malajr jiena waqt li qed hemm fil-pubbliku u wara min, għamluli sinjal biex nitla' u tlajt u għamiltha. Insomma għamiltha di. U għamiltha daqqa comedy taf inti u da. U mbagħad fl-intermission dħalna ġewwa u tawni l-istage li wara. Tawk iktar. Ta' żgur u ħwejjeġ. Jiġifieri ma waqfitx hemm l-esperjenza. Kienet esperjenza li dħalt ġifieri tlajt on stage. ta' Shakespeare Globe. Esperjenza li mor backstage, xi ħaġa li napprezza jiena. Minn wara l-kwinti, x'veru. U kienet spontanja din litteralment tirrex ta' quddiem in-nies, play li ma studjajtx f'ħajti. U kultant dak li ma jkunx pjanat huma l-iktar esperjenzi. Ejja, u vera ħarġet tajba, vera ħarġet ġifieri li wara ġifieri taf inti Riċard Pulek, għamilt il-curtain call mal-atturi, kienet esperjenza li ġiet. Inti u dieħel bil-qegħda żgur ma rrealizzajtx sa tispiċċa hemmhekk. Le, le, da żgur li le, da żgur li le. Bray, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, vera ħadt gost li ltqajna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt, grazzi għal Fior di Vita għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobon differenti li tista' tużhom kemm għall-ħajja ta' kuljum jew inkella tista' wkoll tipprepara xi cheese platter sabiħ. Grazzi għal Nem Nem Candles għalik Għandna xemgħa mill-isbaħ li jekk kemm-il darba tagħżel li tixgħelha filgħaxija żgur ser tiftakar fina kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' togħmiet differenti b'tejjiet differenti biex tagħlaq il-ġurnata dejjem bl-aħjar mod. Grazzi u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom biex tiqfgħu hemmhekk ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, Prime Time ħa jkompli dalwaqt.

Total Tools, super on quality, super on price. Cordless Impact Wrench, 20 volts lithium ion battery, complete basket, zewġ batteries u charger, għal prezz ta' 246 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għandi aħbar tajba lik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina ommi ma dal-waqt terġa' tibda ssiba fil-ħwina tewlenin. Soup so good, everybody wants some. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura għal Prime Time minn hawn ftit oħra ħan naqdu mat-tabiba ta' Prime Time Dr. Kristin Boħaġar, però qabel infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Benessere Spa. Biċ-ċans tagħkom li għal dan iż-żmien tal-Milied terbħu ftit trattamenti, tmorru Benessere Spa u jieħdu vera ħsiebkom. Biex tipparteċipaw faċli ħafna tridu tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv, u hemmhekk tirrispondu għal domanda sempliċi ħafna li qed inpoġġulkom u grazzi għal Benessere Spa intom tistgħu tkunu r-rebbieħa. Qed nistennew il-parteċipazzjoni tagħkom. Minn hawnhekk nixtieq ngħaddi l-linja f'idej it-tabiba ta' Prime Time, Dr. Christine Buhaġar. F'idejk, Dr. Buhaġar. Hi, jiena Christine, tabiba, u biex inkomplu mat-tema ta' Novembru u s-saħħa fl-irġiel, Se niddiskutu kundizzjoni li hija ferm komuni fl-irġiel. Din hija benign prostatic hyperplasia, meta l-prostata tikber u tibda tikkawża sintomi mhumiex sbieħ. Il-prostata hija organu fl-irġiel li tinsab taħt il-bużżieqa tal-pipì u madwar il-pajp tal-pipì. Il-funzjoni tagħha hi li tipproduċi likwidu abjad li jingħaqad mal-isperma. Meta l-prostata tikber, tibda tagħfas fuq il-pajp tal-pipì, u tikkawża diffikultà biex dak li jkun jgħaddi l-pipì. Dak li jkun jibda jħoss diffikultà biex jibda jagħmel pipì, il-flow tkun baxxa, ikun hemm sensazzjoni li ma żvujtjajtx biżżejjed u dak li jkun jibda jqum ta' spiss bil-lejl biex jgħaddi pipì u anke problemi fil-kliewi minħabba l-pressa li li tibda tinġema' fuqhom. Din hija kundizzjoni komuni ħafna, speċjalment fi rġiel ta' 'l fuq minn 65 sena, u s-sintomi jiżdiedu wkoll bl-età. Jekk għandek minn dawn is-sintomi, tkellem mat-tabib għax hemm ħafna x'isir. It-tabib se jeżaminahk minn ġewwa u se jissuġġerilek biex tagħmel testijiet bħal tal-pipì pereżempju biex jara jekk għandekx infezzjoni, testijiet tad-demm biex jara kif qegħdin jaħdmu l-kliewi, u anki l-PSA. Il-PSA huwa test speċifiku tal-prostata, huwa prostate specific antigen. Dan jiżdied jekk il-prostata tikber. Però tajjeb li ngħidu li l-PSA jola anki bleta jew b'infezzjoni. Testijiet oħra li tista' tagħmel huma ultrasound tal-prostata, cystoskopi, urodynamic studies u anka tieħu tittieħed biopsy. Biopsy hija meta tittieħed kampjun tal-prostata, tat-tessut tal-prostata biex jiġi eżaminat. Flimkien mat-tabib tiegħek, iddiskuti x'inhu l-aħjar għalik, jekk hux tieħu mediċini jew tagħmel operazzjoni. L-għażla ta' trattament tiddependi mis-sintomi li għandek, kemm huma gravi u kif qegħdin itellfulek ħajtek ta' kuljum. Is-size tal-prostata, id-daqs tal-prostata, l-età tiegħek u s-saħħa tiegħek in ġenerali. Grazzi l-Tabib Abu Hajar hemmhekk talli ta' dik l-informazzjoni siwja li għadha kemm għadditilna. Fil-ġimgħat li għaddew, flimkien ma' Purina Problem, bdejna nitolbukom ir-ritratti tal-klieb u l-qtates tagħkom. Fil-fatt, ftit tal-ġranet ilu ntagħżlu r-rebbieħa u llum jekk titlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew mbonnici.tv, hemmhekk għandkom issibu filmat fejn jiena b'mod personali mort niltaqa' mar-rebbieħa kollha u ovvjament intom tkunu tistgħu taraw naqra min kienu r-rebbieħa grazzi għal Purina Proplen. Il-ġimgħa d-dieħla nniedu kompetizzjoni ġdida, jiġifieri jekk issottomettejtu r-ritratti tal-klieb u ta' testakom ma kontux rebbieħa, taqtgħux qalbkom tistgħu terġgħu tipparteċipaw fil-ġimgħat li ġejjin għal kompetizzjoni oħra ġdida li ser ikollna. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi, nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb, grazzi lil Zahra li pprovdewli l-ħwejjeġ u niltaqgħu għada.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 Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenienti.